nyora famba nani yandisika musamira taurisa
ini nyaya yangu yakamira yakadai so murume uyu ndakasanganawo naye mukushanda ndiye zviitirawo zvinhu zvangu iye zvawo ndidawo batadanana batawirirana tichifambidzana kudaro vazondisiisa zvandaita riinii zvebhizinesi rangu vaanditi huya ndikuvhurire chitakshop tishande dzani tiri pamwe chete asi kuvhura takshop iwe uchangoone 40 percent ini ndine 60 percent mune zvese zvatichawana maprofits atichawana atichashandidzana tashanda tadaro eh, musi wa 1 november ndakazoona mukadzi wake auya eh, but mubusiness main mamune mari yangu murume wenyu anga akakwereta mari yangu 1.2 handina kuda kukakadzana nawo kana kupikisana nawo vatakakuleterana zvinhu zvandiripo takakuleterana zvinhu zvandiripo vamainaza 1.2 vakasara 700 vati 700 iripo ndoprofit yenyu saka profit iyo ichisheya ipesent yenyu after that ini bva ndaenda kwandaenda ndaenda kwandakaenda ndakauya kunokumba ndauya kunokumba vandazodzokera kumakomo kwaitikira zvinhu zvikuchini manje ndadzokera kuchini mai ndakazoona mupurisa achiuya achindisevha bepa repeace order ndasevhiwa bepa repeace order ndopandakaona kuti a ah, pandaa kuenda kupeace order zvese zvatikataurirana tichiwirirana handifungi kuti pane chichakuda ndopandakazokwira odai kuti ndiwane kubatsirika
iwe
Kana uyo akauya kukebhini kwangu kwanenorara zvitomo ndaitomba madoro tese yachimwa achimwa doro ini zuva randazodhakwa ndakazokumbira ubongo ndamuti ashama kukwanisa iwe uzondisevawo andaendewe tausazoregedza kubva kwaanoshandira kwaishandira mutakutasisa panomusikiri angu ita shuwa kukebhini kushuwa musikana akauya akasvika kundinokera first time first time andikadhakwa nomu mapasitendi ndobva adzokera akazouya kumapast t echipiri akati apa mulive bainda ndobva auya shop apast t nobano neni ushonda musikana ndokupinda takaita bonde redu richichena ndakamupa tendorazi yake aenda following day kechipiri akauya zvekare mumwe wangu chidhakwa endo chidhakwa kushuwa takamwa doro zvokudarikidza chateo Eh, tasvika mumba tada kuti tiite bonde mwangu akatanga kurutsira akarutsa gavana totora bhaketi apa rutsira muchi bhaketi pakufambidzana kwataiita tikazenge tari kungoitawo zvokuwirirana ah, shamwa ndizofunga kuvhura takshop but so far ndatikamanyasa kana uchikwanisa nachikumbira kuti ndibatsira sikana toka ndakatanga kuvhura takshop yamusa 8 august kusvika kusa 2 October. Pamwedzi iyoyi pa2 November ino ndakashanda naye mwedzi mitatu. Ndinovimbisa kuti ndakamupa mari kudarika 600 dollars mwedzi mitatu iyoyi. Ari kutaura zve 40 percent chakazorwadza ndichekuti madzimai angu vakazongoguwa kuti munhu andikugarisana naye mushop

pamwedzi unenge kuenda mupa 150 dollars mwedzi wekutanga ndinopa 150 na september pamabhaune chikoro mwedzi wechipiri ndinopa 120 plus 20 dollars yaakatora kachuma kemupana wakanga akamuchengetesa ngaita 140 makasvika adzimai ndakamuverengera another 150 kada kuya kwaita varidzi vezvinhu unoona zvokuda munhu musina chiro sezvo une vana vadobhadhara chikoro zvitamba 150

Ndakamutengera gumbezi re 40 dollars ndakamupa futi another 20 dollars yekutenga another phone
right kwawakaenda kuenzera uku kwanga kusina bonde imba bonde raive riripo but nekuda kwekuti chihure chandakaita tinowiranira nekuti kurara nomwana womunhu usina kumuroora unenge wamuroora
wakadii kurara nomukadzi wako zvawaida bonde state iwewe mari yacho waiwana zvakadii ungandiudze kuti 150 yawanipa kupera kwedzi waiwana mari zvakadii uchisvika mari 600 waimupa ainaka zvakadii wawanaa naiwe waraiti katidzoke kwari

There are five men. Akatuti hadi tunotestwa. Eh, eh, musi wa 5 May tichienda ku New Start eh. kunotestwa. Eh. Musi wa 5 May muna August akatoshedza vabereki vake akavagadzika. Amai ndozvandafunga izvi ndafunga kuti amukadzi wechipiri nekuda kwokuti amai vari kumba havagari kumba vanoita zveun'anga vanodai akataura zvakawanda achitaura kuvabereki vake inini wandinewo nazvo taura zvese ngozi ngasichaputika
akataura akataura akati inini amai ebaba ndaneta kufira vana mereji yangu iri kumba inini muraramiro wangu wandoita nemukadzi wangu ndimunoziva ini handizozivawo kumashure kuti vairarama sei mukadzi ari kumba ukaagari kumba anoita zvekun'anga nguva dzake zhinji anenge ari kuunga
maenda kunews stars tenda zvobva zvafamba sei taenda kunew start ndopatakadzoka tichitanga kugara tese
tichitanga kutogara ee ndiye akatonditi ngazvitsve kutanga musi wo takutogara tese takutogara tese every day kumuwachira kumubikira ndindaimubikira tichitogara tese semurume nemukadzi hama dzake dzinondiziva hama dzangu dzimwe dzinomuziva hama dzake dziri kuda padiki dzimwe dzakazara iko kuchiri mai
changamire ini handina kubvira ndakatanga kurara naye kuone mumba make uyu ndiakatoya kuasi makaita kupindura hongu zvandakaita
musati maita bonde patori nenhamba dzezvitupa zvina murambikirwa zvinoita Dziri kupi foni yacho? Inani? akabva asununguka kati rega ndipe bonde rake mushemushe apa utodiwa mwana
ye mwana aito ye mwana aito muda
pamwe wanaye anhu mbandi marizatsi
Negative shuwa. Lideni ndiwe chance jani. Namba dzako dzechitupa dzoti 45 dotito kai ine ine. Darwe ni papa ipadhuze dhuza. Ndiye 45 kai. Darwe. handiti kutorwa mari zautsi kuuya nano orit ndakaiti mbobvunza mumwe munhu ari kumashure chero umwe mukadzi ndakaiti bvunze umwe musikana ari kukutanga naiwe kana vanhu vasvika pakutorwa mari zautsi vanenge vaita sechii nei change chabvira kuchii chinei chaitika Tubvunza iwe msikana ukupedzira. Aiwa uyo. Eh. Vaya kwatumira kuti wada kuita zvokuti. Eh? Mashi center uko wakanotorwa uko kubindura uko eh mu street mukatotorwa pa clinic. Eh, eh Marisa utsa.

inini ndakutyira mhuri yangu handikwanisa kuzoenda kunouraya innocent handi tonoita se tonotorwa ndione paumire ndizoipa ndimire kunotorwa mari zausi pangu usiri kuvimbisana toda kuroorana but ndikanga ndakupanika kuti ndinogona kuzovhiringidza mwana wavanhu
mubvunze iwe kana naiye mukamubvunze kuti uchiri kudaro zvangu here mubvunze
hapa kugarisana zvandaona paari ndaona ari kuda kuparidza musha wangu kuti zvangu zvitaure zvowairara naye uchiti uchiuraya nani hapa kugara kwandakaita naye ndakanga ndichiti chifambi chataiita chiuke chataita waimubhadhara here
waimubhadhara mari
Pay yana ndakawirana naye 80 dollars. Yokurara naye.
Ah, yokuzorara naye ndaizomupotopa apo kusvika ku
Iwe hanzi dai kutopa mari kusvika ku 150 pandakavhura tachopi naye handina kuwirirana naye kuti ndiri musikana wabasa kandi tato mukadzi nemurume noti andatenderana chinhu changa tatoronga takatenderana iwe ukatobvisawo mari yako handina kubvisa mari yangu handidi kunyepa ukawirirana ende wanga wamumashezi eh, eh.

Uri kufunga seko nomunda uyu? Ndozvandokutsvaga muraini kuita zvacho. Kumuramba. Handina kunge ndakapana naye zvivimbiso zvokuroorana. Waidana waigara naye murambi. Muchita mukadzi nemurume. Customer marriage inodaro. Ini lireni nezvakwanisa kwanisa. Mpeka shereni, unomutora murume.

saka dai anga ari mununga zvomuga amboenda kundogara zvakanyarara kati saka mari yake iyi yekunzi anga 300 akati 150 ndakapa kwasara 150 kati iyo inotomupa nhasi munongura mudzimai yangu pachanga amboenda kundogara zvakanyarara ndozvatayana
mari yacho budisa mari

iwe uye anokuda asi iwo wazvinzwaandikudzi pavadzoka varume ava ndipamhindo vachiti uyo akuda kukaiwa asi ari kushanga ivi saka rega ndikudze ini ndakachekana imi munochitikana ndikagara ndingotonga ndiri pana uyu paaendawo apo pakona ndiri pano ndatoona ndopaendawo ndova statement yachinja but ndazvona ndakagara pa pano saka iwe chiri kakumhanya zvinzi isita kuda kubatsira da kuvaka imba yako asi zvimwe zvinhu unenge uchiita kutsvaka zvimina matunda matuka mwana bcoz ndatoona pano zvandatoona ni saka wayakucha bcoz yakubuda but mairi papa vake yatova atoshedzana vakaenda saka iwe dzikavo isu tichangoti tazvidzwa eh, ndine zvatatoona indaona asi handakaenda panze asi ndinoona dziri pano wazvinzwisisa che mushedza uyo murume kwedu mukasi where's your wife where's your first wife aro kamira pamusoro

zvinoita munhu unovira kwaukarerekera wazvinzwa tese tiri vari kuti tinozviita mukadzi uri munhu asi amai guru vakupinda vataura kuseka ndiwo ukapurana futi vakuirera kuti iwe ndipe zvinhu zvangu zvawakaiswa nomunhu wangu ndiwo uchabhadhara futi chaitonga pamasi ndiwo uchabhadhara iwe uchirega kumhanya dzikako uyamuka

Kako kakasara kanosera. Tora mari yako na chete. Pay yet mambo. Kemi kuti ndinoda kudilipe kuchoko kata mume wangu.

zvikanzi agucha handichakwanisa kuvhura sina kuvhura chishopu asi muchishopu umu ndaona musikana ari kutengesa ndatipa musikana wakamwana kuti zvikanzi ane vamutora aishandira namama achitengesa matoke vanzi ndikatira saka mamwe mawirirana kudiyo ndondimutsiro motatonewe

unoda kuwandudzwa kuti shop yose isikuti kusimuka mopedza ndozovhura chi eh, pangu kutengera chuma ndikati aure ndobva ndagara ndobva ndazoti a ah, shamwari yangu ndobva ibva kuchina iyi ndobva yauya mwana taura chitaura panyaya yako asvika shamwari yangu ndobva akandiudza kuti a ah, ime muchakagara munhu ari kudana nemurume wenyu wamurunzi mushandi ndiyakutogara nemurume wenyu ndobva ndatoenda bva ndatosvika magumbezi angu akaenda murume wangu vandikatosvika vanga vachitoti vanga wakawaridza

Vaturwa kudaro ava vakabva vanditi inini bva ndazoona bepa rekusamuel yauya kusunga kuno vanati ayo imi hangu maitiresa ekuti imi pamari yangu yanga ndosvika vano wati kuti muchirarama muchidya ndisina chandiri kudya ini ndangoda mari yangu inoita 2000 years kana kuti zvirume hukuru mwangu mandizozoroka kumwe ndimampiri mangu senichisafanisiwa wani murume ndisina chandiri kubhenefita kubva pamari yangu yamukatoona ine murume wangu ini ndimaproclema ndimakutoda kuti kupuwa kuti kubva musafa kuswa ndi chimunzwa kuti nda murume wangu

muudze charisi kuti zvanzi ndikuda urume hwangu hwawaindisa kwauri nomukadzi wako
ane kodzero yekutaura upi hwake anoda murume wake mune yamuswatsira kwatitaita wachinzwa hakuna enda kupopotana hakuna enda kunonorovana une kodzero kuti hakuna kuti unoda zvinhu zvako zvawaishota nenguva asi aidiwo murume nekuti aidiwo bonde futi uyu ndiye akatengesa rume manzo but unoya kudari kwamambo mambo vanozvipedza tondiwa chienda tora murume wako uende naye